Wucaa ba, Santa okot ma wun wucayo-ni ko acaa. Andrew, MP Andrew, Jacob olanya ma un wucayo-ni ko acaa. Mano gin ma an aloko eno, ludiro lwor, lutino acoli, ma tye i te gang dok tye i lobo ma woko, kabedo mapapat. Mukene tye ka yenyo Acholi luwotgi me aneka me poisoning wek oto oko owek ofice. Awinyo ni kwil ka mo deal dong kityeko miyoneo me neko ludito ma megwa ma tye i gavuna madongo ento gin pwod pe gingeyo. Marac dong loyo gin cayo en wan, wan ma watye i te gang en wan ma bedo i social media ni gicayo wan wek guca wek lim moni ma gin wake kwede cene moni ma gin wake kwede ni gin dong gin lulonyo ni wek cene dong obed ka waco mung dong botgi ngo ma timme i komgi pien ni pol kare gimaro cayo wa dak gimaro waci wan luyela wan omaro loko lok atata wan pe luworo. Jo mukene dong obinongo worogi wa i kofin. An mere gin ma yomo iya acel aye ni blok pa gavuna me Africa peke. Blok ma kigedo i gavuna pa gamente me Africa peke. Blok pa gavuna pa gamente ma gitiyo weng tye i kofin, blokgi peke, dok mo acel pe tye camo penson ma mege. Ka icito i USA. California ci icito inongo blok pa gavuna tye ma gitye gibedo iye, gikuro pensongi gicamo. Ento ma megwa i Africa peke, pe ber binongone. Gum ber wun wucayowa ni, Kor ca.

pienne i ada gedo mogo ma wegi wugedo i lobo ma woko kono i Sweden kono i Hong Kong kono i America kono kwene believe or not ni kare bibino ki bi buro woko karataci weng ki bi kwany oko wa ot eni weng lutino pa lutim aranya obi kwany oko liweny wa farm moni ma wuwake kede ni wegi wuti kede ni Lutino pa lutim aranya obikwanyo liweng, kibigoyowu pako wang omiyo karatac ma kwako lok kom fam, wang omiyo karatac ma kwako lok kom gurofa. Ka ingeyo ni igedo i lobo pa lurok, kwany cwinyi o. Ot enoni ma onongo ot pa mokoni ki lutinne. Ot enoni ot pa mokoni ki lutinne, lonyo enoni lonyo pa mokoni ki lutinne, pe lonyo pa lutinni ki in. Nga ma owaco ni larok ye ni icit ki jami ma wun wunongo wuni kede? Awinyo ki kica twatwal ni Acholi dong opote dong ka nyom ki lurok. Lurok dong opote ka nyom ki Acholi. Mono weng plan ni yo mabor. Kono dong kec kom ma omaki inywal latin mo kede we? Otumo do, lok otumo ka maleng calo tik dyel. Kec kom mutumo bed tye pe enywal kede, nongo olo dok gum kom moni matitidi tye pi wun jo muyenyo tim Bosmik. Nge ni piny lokke, ceng ma tuc ki i tere poto ku poto ceng-ngi Pe tami ceng numing piny wire. An ma aloko pi otimmi, pe aloko ni otim cwal lacenne nyo otim waco bota ni wac kuman ki idit kucaa ma lok lok koma. Dano ka kwiri nongo dong kwiri, dano ka maro kakane nongo dong maro kakane. Pi wun jo mutimme ni wun lutic pa Lubanga, wun kono dong wun aye dong wubuto ki Baibul ka wiwu. go pawu. Wun wubuto ki bok yat, box me neko dano, bok yat me neko dano i te kitanna, ma bene pe wuye wa mon wutim cleanliness i room me, pe bene wuye wa mon wuduny dhi ot room eno ni. Ka wudiko dyeceng, otyeno, ca weng, wugoyo pretend ni wun lutino pa Lubanga. Wun wubwolle ba jone, laro rwom pe gilaro kumeno. An kadi Kricito am aloko, ka imito abin, ka imito abin jalo, an atye ma atumo. Aneno otero dano, jo mukene bino i inbox bota, oo jal we, an ya, an pe dano marac, onongo apenyi ni in dano ma ibeddi nining? Bene jone ngene ya, pien ni ka ipenye man nga, dok kome dok imyel cut, Ei, an pe dano marac ya, an, an, an wa jal kee idi Kricito, waloko wa kedi ya nino ducu kong ngo? Ei, jal, an twon bura cadit mo ma omako lutino gweno otyeko, an twon bura mo ma aryek ma amako lutino gweno ki iwi odu atyeko, wa lagogwe mongole weng amako atyeko. pe ituk keda. Dok ka in idonyo mere i inbox bota labongo niango an, an mere atimo tang tang delete. Tang tang delete. Ka weko icobo mitini moni o. Ka icobo mitini moni ka dong atimo tang tang delete. Kare ca awaco ni ka ngat ma mito an mito bedo larem keda, cit i declare i WhatsApp group moni ka ma wan watye iye ni wa ojone An atye ka mito namba pa KD Chrisohama. Amito wun lwak wunge maber ni an atye ka mito namba pa KD Chrisohama. Ada, wun lwak ko wunyam tam, Ngatu mo okonya kong oniang KD Chrisohama ka ada aromo bedo larem kwede. Ci dong an awinyo ki kenyo kite dano nyamo kwede ki tam i komi. Wadwong ki luyeny tic me nono ma pe larre. Wadwong ki Rwot aneka i platform mapapat. Whatsapp group gidwong kabisa, ento pe item kedi Kristo ama. Ka ibino i inbox bota ni abicito ka tuku ki wi KD, abed dok i inbox bote kunu ibalo cawani. Lakodi jo moni ma gibino giketo cal ature, mogo nongo oketo coc, kono ngo namba cim eno nongo pe agal kedi, pe bea ari kedi. Kit kit WhatsApp group mo keken ma mere adding an ata labongo penyo an mono mere weng delete mono weng delete bal mere cawani in ngato moni bal cawani me bino i inbox bota but weng delete an apwoyo ba kaka lwoo jo jokka malo abila mugwoko kwara pako to to tiyoni tye kedwu tye keda bene. Tye en i ngeya en? En tye i ngeya. Tye. Nino mo wubineno, wan lutino Acholi, wan lutino me Ker, ca mukene wangwa lyel, cal wang mur neno i wangwa, cal wang kwac neno i wangwa, life. An apwoyo.